Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic,

Intikom merħba għal buskuttini ieħor, nittama li tinsabu tajbin u nittama li dawn il-35 minuta se tqattgħuhom miegħi flimkien mal-mistieden. Merħba lilek li qed tissegwina minn fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita u anke lilek li ta' kull nhar ta' ġimgħa żżomm l-appuntament fuq Smash Television. Tinsewx, tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812 76 76 98127676 minn ħin għall-ieħor tarawh taraw in-numru wkoll u tistgħu tikkummentaw. Tistgħu tieħdu sehem fil-kompetizzjoni wkoll li tista' trebaħkom voucher ta' 50 ewro ġewwa l-Merkanti Restaurant li jinsab fis-Suq tal-Belt. Il-mistieden tiegħi llum.

Mela l-mistieden tiegħi illum huwa Ħatlief Kert Calleja. Hello!
Kif int? Tajjeb ħafna grazzi.
Inti tinstab tajjeb? Mneddi hawn ma' Nger Gross. O mela, u proset ta' da' set up. Għoġbok?
Iva iva. Dejja xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel eh, tal-podcasts. Id-disinn kollox tiegħi, logos, dak li jiċċaqlaq kollox jien għamilt. Kollox, kollox.
Kollox, kollox.
Kollox jien. Tajjeb.
Infatti anka kif nidhru u ma nidhrux immexxi kollox jien minn hawnhekk. Sewwa, sewwa, sewwa.
Ġifieri tkun qed teditja l-kuluri u dan. Kollox, kollox. Pereżempju jiena dalgħodu ma qaxxartx il-leħja rranġajtilhi inti bl-edit. Fimni, eħe, jiena qaxxartha imma dik waħda mill-affarijiet li ma nafx nagħmel, inqaxxar il-leħja, temmen? Nemmnek, ħi, għax jiena għandni snin ma nqaxxar il-leħja tiegħi. Għax immur għand il-barbier. Imma anka ġifieri hawn din il-biċċa tal-lajn ta' hekk. Ħafna drabi ninsa nagħmilha jiena stess u meta kieku ta' nagħmilha mmantniha iktar. Ma jkunx għalfejn immur kull ġimgħa. Imma serqitlek.
Grazzi.
Hija t-tfajla tiegħek tħobbhom, tħobb il-leħja. Tħobb il-leħja. Mela, kont se nsaqsik single, jiġifieri diġà għattilna l-imil. Isma' la bdejna bit-tfajla u hekk. Ma nafx hijiex impressjoni ħażina tiegħi. Imma jien nagħmlek persuna li inti taf tħobb mill-ewwel u l-imħabba weġġagħtek. U tgħidli kif? Indunajt, ħa ngħidlek kif. Meta rbaħt eh, l-Eurovision u rappreżentajt il-Malta, kont ittella ħafna ritratti viċin ommok, jiġifieri qisek il-mommy boy. Sewwa, sewwa, sewwa.
U anke jien naf, insegwi l-midja soċjali tiegħek, toħorġu qiskom żewġt ħbieb int u ommok. U dawk li nkunu mommy's boy, Inħobbu malajr u l-imħabba tkun weġġgħatna. Jista' jkun għax inkunu tajna ħafna. Jekk fil-każ ħa tgħid xi ħaġa, forsi nfakkrek li dan jidher l-Erbgħa fuq il-midja soċjali u l-Ġimgħa biex hekk fil-każ li t-tfajla jew taqtagħlha l-internet jekk ħa tgħid xi ħaġa. Le, le, as in,
ejja nibdew mill-imħabba li għandi lejn il-mommy. Ħa nibdew minn hemm. Il-mommy Ovvjament hija l-ewwel imħabba tiegħi u ġifieri u u meta kont żgħir jiġifieri hemm hemm ħafna ritratti li jiena ma niftakarx li seħħu li jiena kont il-ħin kollu mgħannaq magħha u hekk. Imma mbagħad ko għad ġejt f'età kont għadni żgħir illi kont ġej kelli ħuti warajja allura sirt il-big brother u iktar indipendenti u bla bla bla u awtomatikament tibda tfendi għal rasek. Ehm u fit-teenage years u nazzarda ngħid forsi anke naqra early twenties, tajthom naqra hard time għalkemm ma nidhirx it-tip li forsi jien xi tifel imgerfex jew hekk imma ma nemminx li kont dan. Imma kont ribellus, ribellus ħafna, ġifieri r-regoli għalija kienu xi ħaġa imma di għalfejn u di għalfejn, din ma naqbilx magħha, dinha mhux hekk, dinha mhux hekk u ovvjament dak it-tip ta' karattru Later on in my life servieni għax ovvjament jiena fil-karriera tiegħi mhux biżżejjed illi nistenna li bniedem iċempilli biex jiġi jkanta, imma jekk qed nara li trid toħloqha, trid toħloq raġuni. Allura allura meta tissemmi llum il-ġurnata ntella' dawn ir-ritratti u hekk huwa kważi wieħed mill-modi li nħossni irrid inpattilha ta' kemm għaddejthom, għax lilha u d-Daddy, minn baħar ta' inkwiet, fhimt, fis-sens li ma ridtx nistudja, ma ridtx iqisni l-iskola kont intiha bis-sieq. Dak it-tip li jekk jgħidulek sa nofs il-lejl idoqqu l-kwarta, pereżempju jien kont nagħmilha. Jekk tgħidli sa nofs il-lejl, f'nofs il-lejl eħe nkun wara l-bieb tad-dar, imma ma nħabbatx qabel idoqqu l-kwarta biex tkun għaddiet tiegħek. Biex tkun għaddiet tiegħek.
Eħe, hija mhux fuq il-ħruġ l-iktar imma ta' jiena l-ħruġ qisu kont iktar nobdi ejja ngħidu hekk għax kont ngħid jekk nasal u nsib il-bieb imsakkar, tifhimni, ma rridx nagħmel lejl barra, ħalliha li qatt ma ġrat. Le iktar fuq tipo l-fatt li ma rridx inkun naħdem mid-disgħa sal-ħamsa, you know like Monday to Friday rrid inkun iktar liberu, rrid rrid ikolli karriera fil-mużika u tipo ovvjament il-ġenituri tiegħi kienu jinkwetaw illi bil-mużika ma tistax ma tistax tiekol. Ma tistax tiekol u hekk, ġifieri ġifieri Qisu ridet ridt li tgħaddi tiegħi, imma fl-istess ħin illum il-ġurnata ngħid imma huma għamlu li għamlu u ħadu ħsieb u nkwetaw u argumentajna u hekk, sforz kemm iħobbuni u sforz kemm iridu l-aħjar għalija u għal ħuti. So dika tibda minn hemm. Eħe, u mbagħad matul il-vjaġġ iva kien hemm weġgħat tal-qalb kif għedt inti jiena bniedem inħobb malajr. Inħobb malajr mhux fis-sens illi Erbat ijiem wara li ltqajna as in irrid niżżewweġ nibda nagħmel pjanijiet u hekk. Inħobb malajr fis-sens li la jiena inti persuna li qiegħda fil-ħajja tiegħi mill-ewwel qed nurik isma' jiena mhux bniedem illi ħa noħorġu casual u dan you know irrid insir nafek, irrid inqatta' l-ħin miegħek, irrid noħolqu l-memorji flimkien, jien bniedem romantiku, dawn l-affarijiet kollha. Allura, u fid-dinja tal-lum hemm tendenza li dawn l-affarijiet, għax jiena nurik li jiena bniedem romantiku, hemm kien hemm hemm tendenza li u le dana needy il-kelma, dana għax mhuwiex kunfidenti, dana l-ħin kollu mqabbad miegħi, fhimt ikun. So fil-verità tibda tirrealizza li ma tkunx il-persuna tajba għalik li La qiegħed tħares lejn dawn l-affarijiet b'dan il-mod, qed tifhem, li jiena niftaħlek il-bieb tal-karozza jew li niġbidlek is-siġġu, dawk huma affarijiet li int trabbejt fihom, għalija huma xi ħaġa normali. Fil-bieb nara l-ġenituri, nara l-zijiet, in-nanniet in their eighties kienu għadhom hekk, jiġifieri qabel ma ħallew, ovvjament qabel ma kibru. Ma tidherx romantiku imma hekk, mad-daqqa t'għajn. Vera, vera.
Ma nafx, għax imbagħad kif qed tgħid u maż-żmien tant bdejt bdiet issir isa ninnota dan il-pattern li għax tkun you know bniedem żżomm idejk u qalbek fuq idek li isek ikun hemm ħafna min jieħu vantaġġ minnha li imbagħad Ittella' ħajt u tibda tgħid isma' ħa noqgħod attent iktar x'ngħid, ħa noqgħod attent iktar kif inġib ruħi, ħa nkun iktar forsi inqas dak li jkolli hawn u hawn aqbad u ngħidu imma nżommu iktar għalija u tgħaddi minn dak il-vjaġġ, fimt? Allura qisek il-kert tal-lum mhux il-kert ta' sena ilu, mhux kert ta' sentejn, mhux kert ta' erba' snin ilu, jiġifieri bħal kull persuna oħra, tifhem? Il-mużika full time?
Tista' tgħid hekk illum il-ġurnata, iva. Għandi xogħol ieħor li nagħmel, naħdem fis-solar panels u l-enerġija nadifa, ilni fi ħmistax, hawn ilni ħmistax-il sena, fuq dan ix-xogħol, huwa xogħol li vera jogħġobni, però huwa xogħol li huwa flessibbli fil-ħin. Allura jagħtini l-opportunità li jekk għandi eżempju podcast miegħek, ma jkollix għalfejn insaqsi għal leave u dawn l-affarijiet kollha, nirranġa l-kalendarju jien tiegħi u niġi u ngħaqad. Allura Però l-ħin li nqatta' matul il-ġimgħa l-maġġoranza hu iktar dedikat lejn il-mużika. Imma tara li llum il-ġurnata, forsi dak iż-żmien meta kont żgħir, il-ġenituri tiegħek fetħulek għajnejk isma' bil-mużika mhux sa tiekol. Illum il-ġurnata tista' tiekol bil-mużika biss? Jien naf kif ġraw l-affarijiet, pereżempju, Inti suċċess wara l-ieħor, jekk ħa jkun hemm is-suċċess ħa jkun hemm il-kuntatti. Eżatt, eżatt.
Tista' tiekol bil-mużika biss f'Malta? Ara, jekk nurik il-jeans tiegħi li kelli għaxar snin ilu l-jeans li għandi llum tal-lum huwa usa', allura kilt żgur. Bħal kollox, bħal kollox hu għandek ir-riskju, jiġifieri jekk ħa tagħmel tkun full time fuq mużika, għalik xi tfisser full time mużika? Jiġifieri trid tkun lest illi fl-aqwa tax-xitwa nhar ta' Tlieta, nhar ta' Erbgħa jekk hemm bżonn tmur tkanta ġo restorant u bar biex tgħaqqad biżżejjed flus għal xahar biex ikollok għall-ispejjeż, għal-loans, għal whatever, trid tkun lest li tagħmilha. Trid tkun ħin kollu ittella' forsi naqra videos fuq social media biex tagħmel ir-reklam. Trid tkun lest għall-kritika, trid tkun lest illi isma' jekk jiena hemm song li lili ma togħġobnix. Lest illinkantagħha biex nikkuntenta lin-nies. Eżempju, di dejjem nużawha bħala eżempju ma' Sweet Caroline, eżempju, tifhem? Hija song li, hi song tajba, ma nistax ngħidilha song ħażina jew kerha. Imma bħala mużiċist, kull fejn tmur tkun għadek kemm wasalt, għadek qasilek għaxar minuti ddoqq. Jiġik xi ħadd fuqek, Aw doqqilna Sweet Caroline! Fimt? Għadek qasbis bdejt iddoq. Għadek qasbis huwa l-ħin ta' sfin, għas huwa dan, iddoq is-sfin. Ok, ġifieri darba, darbtejn, tlieta, tkun ilek ħames snin, sitt snin, għaxar snin tagħmel dax-xogħol. Sweet Caroline xi ħaġa partikolari. Ara tibda kważi qisek iddejqek id-diska. Imma jiena llum il-ġurnata ngħid Sweet Caroline, Sweet, ma nistax, Sweet Caroline hija song illi tqajjem in-nies. Allura jiena rrid nitgħallem inħobbha dik id-diska wkoll għax hija song illi la jien qed nagħti das-servizz, la jiena dan huwa x-xogħol tiegħi u qed nagħti s-servizz, xogħli huwa li nferraħ in-nies f'events differenti. Mela, ħa nieħdok ftit fil-Eurovision. Okej.
Taħseb li kien hu li fetaħlek il-bibien, jiġifieri kantant biex jirnexxi, biex jagħmel suċċess, biex ikanta f'tiġijiet, f'hotels, restaurants, hemm bżonn jirbaħ il-Eurovision? Le, lanqas xejn. Jiena naf ħafna mużiċisti u kantanti li huma full-time u la rebħu Eurovision, la qatt ippruvaw għall-Eurovision u kkompetew. jagħmlu x-xogħol full time, imqabbdin ħafna iktar minni. Il-Eurovision u Mużika Mużika u kompetizzjonijiet oħrajn huma pjattaforma. Ġifieri jiena bniedem illi nħobb il-kompetizzjonijiet, il-verità, ġifieri ma nikkompetix iktar spiss għax huwa jiħodlok ħafna ħin u ħafna preparamenti u ħafna flus u huwa riskju ma tkunx taf jekk hux se terbaħ jew le. Imma li rrid ngħid huwa Eurovision għalija kien stepping stone kbir. Għaliex? Għax jiena sentejn qabel ma kien jafni ħadd, ġejt Malta, kif taqbad tgħid. Imma kont diġà ħadd sehem darba oħra le? Fid-dwett. Eh, kont ħadd sehem darbtejn oħra. Darbtejn oħra. Jiġifieri darba 2010 kif qed tgħid inti dwett ma' Priscilla meta rebħet Tea Garrett, sena wara kent kelli song jisimha Over and Over, ġejt it-tielet biha. Li ħafna jgħidu dik is-sena kellha tkun tiegħek u mhux This is the night. Eh, ikun hemm mhux hekk hu, imbagħad is-sena ta' wara. Għax int għandek xi ħaġa, eh? Eh, x'għandi?
Naħseb ġieli qalulek. Hemm xi ħaġa bejnek u bejn Claudia. Meta Claudia kkompetiet bil-kanzunetta li kellha tirbaħ, irbaħt int. Bdiet iżżid l-għajt u mużika mużika ġara l-istess. Jiġifieri tiġru wara xulxin. Fil-verità,
jiena Għax kombinazzjoni l-bieraħ kont qiegħed ħdejn Claudia. U Milux kienet hawn, sa saqsejnijielha u ħakna. Oh, mhux hekk, mhux hekk. Eħe, dina ovvjament hija mistoqsija li inħossni stramb nitkellem fuqha għax Claudia hija waħda mill-ikbar ħbieb tiegħi u nħobbha ta' vera qisha oħti. Inħobbha mmens u. U anke hi l-istess kliem qalet fuqek. X'eħlew.
U meta kont naf li ħa tikkompeti, kien, tinsiex, kien għadu żmien il-Covid sewwa, meta aħna sottomettejna d-diski għal Mużika Mużika. U jiena dak iż-żmien kont immexxi restorant il-Belt u hi kienet tiġi tkanta fih. U insomma, u kienet ġiet hemmhekk u għedtilha qed nitħajjar nidħol Għall-mużika mużika. Qaltli Lallu, qaltli Ann Kajr, għattilha le, vera! Ir-reazzjoni tagħna kienet hekk. Qaltli, qaltli iva, qaltli qed nitħajjar ħafna, qaltli għandi ġiex diski u hekk. Għattilha, għax hi kellha, kellha żewġ diski f'dik is-sena li kienet issottometiet u mbagħad intgħażlet Ġmirek. U morna fil-karozza u qgħadna nisimgħu d-diski ta' xulxin. U jiena ma smajtx Ġmielek, għedt Wow, eh. Vera sabiħa di diska l-kliem, l-andament tagħha, il-mużika, għat qed għandi kompetizzjoni hekk. Imbagħad semmajtha bla tarf u bdiet tħares lejha u għalqet għajnejha u kważi bdiet tibki naqra hekk tipo emozzjonat ruħha bis-song u għadtilha alright qaltli qaltli vera sabiħa Kerr di diska, qaltli wow, eh. U niftakar vera apprezzajt għalhekk mingħandha għax it-tnejn li aħna smajna d-diski ta' xulxin, deħlina kompetizzjoni ma nafux hekk hux sa nintgħażlu jew le għadna, tifhem? Allura mbagħad meta ħareġ ir-riżultat minn minn ħa jintgħażel hawn l-ewwel 40 semifinalista u mbagħad U rajt isimha ħadt pjaċir. U mbagħad erġajna ntagħżilna. Allura dejjem bqajna qisna, anke matul il-vjaġġ, il-ħin kollu flimkien. Imma mbagħad dawk l-erbat ijiem, ħamest ijiem qabel il-competition tidħol l-element tal-kompetizzjoni u tkun qiegħed. Isma' la tkun f'kompetizzjoni trid tirbaħ. Mhux hekk, mhux hekk. U hi ovvjament mat-tim tagħha bdiet l-istrateġija tat-tim. Issa, ħa nagħmillek mistoqsija ħalli nkompli ftit fuq l-Eurovision. u ma rridx inpoġġik f'sitwazzjoni antipatka, taqbel imma pereżempju mal-fans tal-Eurovision li inti kellek titla' tirrepreżenta lil Malta bil-kanzunetta Over and Over mhux This is the Night? Jew jekk Kurt kellu jagħżel kanzunetta minnhom, b'liema waħda kien imur? Jien fl-opinjoni tiegħi Immur bl-ewwel waħda, over and over. Għax il-vuċi tiegħek kienet wisq. Ġifieri is-sala fejn kien se jsir il-Eurovision kont tifqaħħa. Il-Ġermanja.
Għax jien kieku kont nitla' l-Ġermanja biha dik. Żgur. Żgur kont il-vuċi tiegħek kienet impekkabbli, in-noti għoljin.
Ara, le, le, le, naf, naf x'inti tajt, naf x'inti tajt. Ara, jiena bħala artist, l-iktar diski li nieħu pjaċir nikteb u l-iktar diski nieħu pjaċir inkanta huma ballads. Jiġifieri jien daqs kemm. Il-vuċi tiegħek.
Jiġifieri over and over, bla tarf, qed tifhem dawk huma żewġ ballads li ktibt jien. Jekk tgħidli l-iktar songs li tħobb tkanta huma bħal ma nafx, Hero ta' Iglesias, another ballad. Home ta' Bublé, you know, like so, jien jogħġbuni ħafna l-ballads, l-iktar li nirrelata magħhom. Imma mbagħad ukoll ma tistax tagħmel kunċert sħiħ kollu ballads.
U wkoll apparti minn hekk, Jiena nħobb ħafna l-Coldplay, allura per eżempju Coldplay għandhom din il-riċetta perfetta bejn song illi mhijiex dum dum dum, imma l-lyrics ikunu sbieħ, xorta għandek il fejn tkanta bħal Fix You eżempju xorta għandek melodija li hija kantata imma mbagħad id-diska titla'. U vera dawk l-affarijiet jiena dik id-dinamika fil-mużika vera togħġobni. Għalfejn qed ngħid da kollu? Illum ta' 35 inħares lura għal mistoqsija bħal di, laqas naf nwieġbek x'nippreferi nitla' biha għax Over and Over għal dak iż-żmien kienet song li you know hija acoustic, hija sempliċi, dana, memorabbli. Kienet waħda mis-songs
li kienet tindaqq. Yes. Ħafna aktar mir-Rebbieħ, jew Rebbieħa, anzi nsejt min kien hemm dak iż-żmien. Sewwa. Għax dak iż-żmien kont nagħmel programm fuq ir-radio, ġifieri sint tiftaħ il-linji u tgħidilhom liema kanzunetta, Tert Calleja. Yes, Over and Over kienet għamlet perjodu anke fiċ-charts ta' Malta u kienet indaqqet fuq il fuq il-Briti aw kienet fuq it-top 100 l-Ingilterra, ġifieri kienet xi fl-80th poi place għamlet xi ġimgħa u daqshekk ta' ġifieri. Imma kienet għamlet ħoss u This Is The Night ukoll, jiġifieri, però this is the night kelli l-opportunità li nagħti iktar spettaklu, b'over and over ma tistax tagħmel wisq spettaklu. So, having said that, jiena kuntent ħafna bil-vjaġġ kif kif ħadem, illi over and over ġejt it-tielet, Tatni l-opportunità li jkolli iktar esperjenza għax bis-saħħa ta' Over and Over. Kulħadd isaqsi min hu dan. Eh, u bdew isaqsuni, pereżempju kantajt supporting act għal Zucchero dik is-sena, kelli diversi wirjiet f'shows u hekk bil-band u x'naf jien. Allura naħseb li ma kontx ippreparat biex nitla' l-Eurovision. fi żmien Over and Over, u to be fair ngħid anqas fi żmien This is the Night ma kont lest għall-Eurovision, għax ngħid kieku kelli naqra iktar esperjenza forsi kont nisfruttagħha iktar l-esperjenza, kieku nitla' llum għall-Eurovision bl-esperjenza li għandi warajja nemmen illi nkun nista' nisfrutta ħafna iktar minnha milli sempliċement mort kantajt ħadt pjaċir u daqshekk qed tifhem u issa l-istorja spiċċat hemm fis-sens Bqajt niġi mistieden għall-events tal-Eurovision, bqajt ikolli l-events hawn Malta, Malta più o meno persentaġġ kbir tan-nies jagħrfuk, allura qisek event 'l hawn u event 'l hemm u sponsor 'l hawn u sponsor 'l hemm u r-rota ddur. Imma nemmen illi bl-esperjenza li għandi llum kieku kelli nerġa' nidħol għal kompetizzjoni simili tal-Eurovision, nemmen inkun nista' nisfruttaha ħafna aħjar.
Meta tirbaħ l-Eurovision, Qisek inti titħalli f'idejn in-nies, hemm bord, hemm u x'inhu, jridu jmexxuk, qisek trid, nimmaġina jien, titbaxxi rasek għal kollox, isma' għandek intervista, għandek hekk, għandek aptit u m'għandekx trid tmur, eċċetera. Hemm xi ħaġa li kieku titla' llum tagħmel differenti u ħa nuża l-kelma tiġi taqa' u tqum minn min ikun qed imexxi.
Mela, li niġi naqa' u nqum minn min qed imexxi, le. Għax fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi għandek taħdem bħala tim. Jiġifieri jien nemmen, jien dak iż-żmien kif qed tajjeb inti, kont għadni żgħir, jiġifieri kont għadni 22 sena. Ma kellix esperjenza f'Saltu qed sibt ruħi f'sitwazzjoni fejn għandi tim ta' nies qed jiħdulek ħsieb ħafna affarijiet, mhux neċessarjament ċertu affarijiet ikunu affarijiet li tixtieq li tagħmel, jekk eżempju nħares lura lejn l-istrateġija kif saret ma kinitx kif kont xtaqt jien. Però. Dak iż-żmien ma kellix il ma stajtx dan. U meta mbagħad kien hemm affarijiet li ma ridtx nagħmel assolutament, xorta dak iż-żmien webbizt rasi, imma għamiltha b'mod ħażin għax fil-verità mhix x'tgħid u x'tagħmel, imma kif tgħid u kif tagħmel oġġett, tgħid le ma naqbilx u toħroġ tiġri, issabbat il-bieb mod, qed tgħid isma', ma naqbilx miegħek fuq dil-ħaġa, nemmen illi l-punti li qed tagħmel hawn huma validi imma dawn jaf ikunu detriment li jaf ikun jaħdmu kontra. Nista' nipproponi li nagħmlu di biex di flimkien Fimt? Id-diskussjoni hija differenti u inti tiftaħ id-diskussjoni mhux tagħlaq u tfittex illi toħloq strateġija li tagħmel sens għall-karattru tiegħi. Jien ma rridx nitla' fuq l-istage ma nirrappreżentax min jien. Jiena Kurt mill-Ħamrun. Ma nistax immur hemm qed nagħmel. Imma għandek responsabilità Int qed tirrappreżenta wkoll il-poplu Malti u Għawdxi. Yes, ġifieri jiena kert, imma, imma, yes, naqbel miegħek, imma jekk jiena kert mill-Ħamrun u minn Malta, ma nistax nitla' hemmhekk jien naf issa noqgħod ir-Rabat, jiġifieri nħobb bil-bandiera tar-Rabat u bil-bandiera ta' Switzerland, għax jiena Kert, mill-Ħamrun u minn Malta. Għalfejn qed ngħidha kollha? Ġifieri jien meta ħanitla' on stage, irrid nirrappreżenta min jien. Jekk jiena nħobb dit-tip ta' mużika, ma nistax nitla' on stage inkanta diska li ma togħġobnix jew mhix l-istil tiegħi just biex nitla' l-Eurovision. Jekk jiena ma jogħġobnix ir-roża, it-tieni xsut roża? You know, taf xed niprofa ngħid. Ġifieri li rid ngħid hija li llum il-ġurnata forsi għandi iktar kunfidenza, naf li għandi ħafna iktar għodda li nista' nġib miegħi fuq il-mejda tal-bord li qed issemmi inti li niddiskuti ngħid isma' jiena nixtieq illi nagħmlu hekk u hekk. U inti tista' ssemmi, niddiskutu u timxi l-hinn. Mill-wieħed sal-għaxra, kemm tixtieq li jerġa' jkollok din l-opportunità li tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision?
Mistoqsija naqra iebsa għax.
Aħna hekk nippruvaw nagħmlu. Le, mela, mela, mela. Ftakar li ġo widnejja hawn xi erba' oħra jtuni l-mistoqsijiet. Eh, sewwa, sewwa. Jiena jkolli anke mingħajr hekk ikolli n-nies jitkellmu ġo widnejja. X'inhu? Ara, li kieku l-Eurovision għadu simili ta' meta tlajt jien, meta tlajt jien u t-tim tiegħi, in a heartbeat nixtieq nerġa' nitla'. Imma meta tgħidli llum il-ġurnata differenti, jien naf il-mod tar-riżultat, ma nafx, il-mod kif qed jitmexxa, x'inbidel? Il-Eurovision bħal kull oġġett ieħor jiżviluppa sena wara sena. Għax aħna qed naraw kollox minn barra, intom qegħdin qiegħed ġewwa. Isma', qiegħed ġewwa, jiena m'għadnix ġewwa fix-xena tal-Eurovision. Le, le, imma kont ġewwa. Imma kont hemmhekk, eħe, eżatt. Jien naf bejnietkom il-kantanti titkellmu, isma', kif għażżewni, kelli nagħmel hekk u ma rridx nagħmel hekk. Eżatt, eżatt. U taqbeż inti, isma', le, fi żmieni le, kont iktar relax, ma kien hemmx dik l-. Ħanajlek, ħanajlek.
X'inbidel?
Inbidel ħafna, jiena kont qisu l-aħħar sena jew l-aħħar sentejn illi s-social media kien għadu mhux b'saħħtu daqs kemm hu llum. Dak iż-żmien, immaġina l-mobile li kelli jien dak iż-żmien kien Blackberry. Jiġifieri Facebook fuq il-mobile kien għadu xi ħaġa ġdida, Instagram ma kienx jeżisti, qed tifhem, jiġifieri jew kien għadu fil-bidu. Is-social media kien Xi ħaġa differenti ħafna. Illum parti kbira mill-lead-up għall-Eurovision u għal kwalinkwe kompetizzjoni, anke għal karriera fil-mużika u hekk, hija s-social media presence. Li inti jkollok materjal il-ħin kollu tiela', ppjanat, jiġifieri huwa full time job minnu nnifsu. Jiena personali, għalkemm il-ħin kollu b'xi mod jew ieħor intella' xi ħaġa, intella' purament għax huwa parti mix-xogħol biex inti tibqa' dan. Għax jien fil-verità ma ma tant ma jagħmilli xejn. Le kieku nista' nagħlqu għada jien. Eżatt, qed tifhem?
Jiġifieri imma fil-verità jiena nitgħallem fuq prodotti għax inkun qed inqelleb u ngħid, eh lestrini dal-prodott naħseb illi dan. Jew jien naf na sirt naf b'restaurant jew pajjiż li nixtieq insiefer għax inkun rajt vidjo. U bl-istess mod dak li jkun jaħseb fija biex iqabbadni għal attività u hekk jew għal kunċert Għax ikun ra performances oħrajn li għamilt bil-band tiegħek. Kellek 22 sena, ġifieri kont żgħir, nimmaġina anke l-ġenituri tiegħek kienu inkwetati kif għedt inti forsi l-midja soċjali ma tantx kienet daqshekk popolari, imma kien hemm kantanti oħra qablek li ma kienx teżisti midja soċjali u jien naf qalgħu kritika, ġew f'postijiet lejn l-aħħar. li mentalment ma tantx għamlitilhom ġid. Ekku. Ma nafx, kont ta' 22 sena Yes. eh, preparaj- preparat, forsi tgħid li ħa kelli l-ġenituri jibbekkjawni, kont iffortunat li jiena forsi mentalment ma tantx kisritni għaliex bħalma għandek elf iħobbuk, eh, Kien hemm, jien naf, 500 oħra jikkritikaw. U xi kultant aħna bħala persuna, ibda minni l-ewwel wieħed, qisek tinsa li għandek dawk l-elf li jħobbuk u jixtiqulek il-ġid. Aktar tagħti kas ta' dawk il-500. Hekk hu.
Fil-fatt, jiġifieri, jiena nħossni xxurtjat għax imbagħad kien hemm, bħalma bdejna ngħidu li l-Bord tal-PBS kien hemm affarijiet li ma kontx qed naqbel, Xi ħaġa li għamlet ħafna ġid kienet illi mill-bord tal-PBS ħareġ illi kienet importanti li jiena ikkun qed niltaqa' ma' terapista. Per eżempju dik ħadd ma jafha. Fhimt? U ma tantx jgħiduha, però hija xi ħaġa li lili kienet għamlet differenza kbira li niltaqa' ma' terapista. Li tkun qed preparat għad-daqqiet. Eżatt, jiġifieri terapista mhux għax ħassew li kelli bżonn. Le, le, le. Tagħna, jiġifieri jew għax biex inkunu ċari, fis-sens, again, m'hemm xejn ħażin, imma. Isma', jiena fil-programmi, jiena naħdem fil-qasam soċjali, jiġifieri ta' kull xahrejn bilfors irrid immur nara speċjalista biex tagħmilli ċertifikat biex jiena nkompli għaddej bix-xogħol tiegħi. Jiena anke waqt programmi tiegħi dejjem nagħmel appell lil min ikun qed isegwi, isma', bħalma Kull xahar tmur għand hairdresser, bħalma kull sitt xhur forsi tmur tagħmel facial, ara li għall-inqas jekk mhux kull sitt xhur, darba f'sena tmur għand naf għand psychologist titkellem, mhux għax għandek bżonn, mhux għax inti għandek problemi mentali, imma biex toħroġ dak li hemm ġo fik. U dika kienet strumentali għaliex matul Il-dak, kif qed tgħid inti, 22 sena, filli ma jafni ħadd jew ħa jafuni ftit nies u filli nkun miexi u nara n-nies ipaqpqu u dieħel ġo ħanut u ritratt u morna nieklu l-familja, ma nistax niekol mal-familja fil-pubbliku għax ħin kollu ġejjin in-nies jieħdu r-ritratti, fis-sens jien nieħu gost imma jkollok il-ġuħ u tkun qiegħed dan u titqatta' naqra ħin mal-familja għax tkun għamilt ġimgħatej ma rajthom xejn. U mbagħad dak il-ħin tispiċċa ma jibqax ħin tal-familja, jispiċċa dar. Ma jibqax ħin għalik.
Qed tifhimni?
Però mbagħad kien hemm oħra li kif għedt inti, Claudia Faniello, Pure, kienet id-diska li ħafna nies bdew jgħidu m'issa rebħet hi, daw il-kummenti fuq social media, jiena u Claudia konna sirna vera ħbieb u din il-ħaġa kienet kważi qisha, Għalina konna ngħidu imma aħna suppost miġġildin jiena u inti jew hekk, jiġifieri you know like konna nkunu. U anki jisek ma tħossx tgħid isma' jien irrid nirrappreżenta lil Malta u jisek jien naf għandek nofs Malta. Eżatt u hemm ċank tal-poplu. U ma kienx nofs ta' jkun kwart. U jkun hemm u jkun hemm u titgħid. Erba' jiġru ġifieri.
Jkun hemm ċank minn nies li jgħidu. Imma dawk iktar li jidħlu. Kellha titla' kellha titla' pure u kien hemm ukoll x'jgħidulu hawn. social media platform partikolari li kienu jippuxxjaw ħafna kemm missa telgħet Claudia u kemm id-diska ta' Claudia qed tindaqq fuq iTunes u ġifieri kien hemm litteralment il-ħin kollu jsemmu Claudia Claudia Claudia meta jiena kont erbaħt jien u dawk l-affarijiet kienu bdew jaffettwawni naqra mentalment. Però grazzi għall-fatt li kelli din dan is-session u ovvjament kif qed tajjeb ħafna il-ġenituri tiegħi Għenuni ħafna mill-aspett ta' isma' fl-aħħar mill-aħħar żomm saqajk mal-art, mur hemmhekk, issa inti qed, jiġifieri jistgħu jitellgħu l-portals kollha tad-dinja li, jahasra qed insemmih hekk għal Claudia nħobbha immens, li b'essa telgħet Claudia bi Pure. Dan ġara l-istess anke lil Claudia jekk tinnota ftit, pereżempju, meta inti rbaħt b'This Is The Night, in-nisa kienu jgħidu, isma', Claudia kellha titla', Kurt kellu jitla' s-sena ta' qabel, Over and Over. Meta rebħet Claudia Brett Leslie, kienu jgħidu, le, mhux din id-diska għal Claudia. Kewba ta' Janis. Kewba li x'isimha Claudia kellha titla' bi Pure. Jiġifieri dawn jiġru. Eżatt, eżatt. Imma forsi għal kantant li qiegħed hemmhekk. Eżatt. Li rrid ngħid hija li missieri kien qalli, isma', kieku, u jista' jkun hawn 200,000 porti li rikbu mis-sena, issa inti erbaħt care tan-nies, u issa inti trid tgħid, la għandi din l-opportunità u l-pjattaforma, itla' hemm u agħmel l-aħjar, iktar mill-aħjar li tista'. Ħalli inti meta tinżel lura u jgħaddu ħames snin, għaxar snin u tara dik il-performance fuq YouTube, Ma jkollokx regrets. Daqshekk hu. U dik li tista' tagħmel u fil-verità. U naħseb tajt risposta.
Mhux naħseb, tajt risposta. Jiena nħossni fortunat li morna hemmhekk, għamilna l-performance, għaddejna għall-final, jiġifieri konna ilna ma ngħaddu għall-final minn meta tela' Fabrizio, jiġifieri b'għidu, jiġifieri kien hemm differenza ta' sitt snin. U all right, il-final performance, ġejna f'xi twentieth place, jiġifieri, imma Mara kemm ħallejt warajk minn Kien hemm pa, mit-twent. eżatt, kien hemm Fortitù, jiġifieri li pparteċipaw fis-sena tiegħi. Xorta mort tajjeb.
U u fis-sena tiegħi kien hemm ukoll Euphoria ta' Loreen, illi għadha sal-lum l-iktar diska tal-Eurovision b'saħħitha u popolari ever, jiġifieri kelli kompetizzjoni b'saħħitha ħafna dik is-sena. So eħe, so li rrid nieħu minnha din il-ħaġa hija li kulħadd mhux kull ma jleqqu deheb, jiġifieri meta aħna fuq is-social media u fuq il-ħajja tagħna nidhru li qegħdin nagħmlu suċċess u hekk, ikun hemm ħafna ostakli żgħar kuljum li qegħdin niltaqgħu magħhom u x'naf jien u anke ostakli kbar u biża' li n-nies ħa jgħidu fuqek u biża' li ma tibqax rilevanti bħala artist u biża' li Mhux ħa ta' you know like dil-ħaġa li investejt dal-ħin u kollu fih mhux sa jrendi biżżejjed qligħ biex jiena nista' ngħix fuqu qed tifhem? Jiġifieri jkun hemm ħafna ħsibijiet u li tieħu ħsieb is-saħħa mentali nemmen illi hija xi ħaġa importanti ħafna. Isma' suppost kulma fadalli tliet minuti imma forsi jtuna ftit ieħor għaliex pereżempju għadna ma tkellimniex fuq Bla Tarf. Sewwa. Suċċess enormi u naħseb id-disk għamlet aktar suċċess imbagħad meta inti għad minn fejn ġiet l-idea li hija storja veru. Ekku. L-istorja veru li jiena nintaq ħafna, ġifieri mhux ta' da' żewġ persuni biss li tkellmu miegħek hemm ħafna oħrajn persuni li jgħaddu minnha. Meta smajt din l-istorja u ktibt dil-kanzunetta hekk ħassejt li jien naf ħajkun riskju dan? Iva, fil-fatt biex ktibtha mhuwiex riskju għax jiena nikteb ħafna diski, nikteb inkun għaddej minn xi ħaġa li għandi bżonn nesprimi ruħi u jiena għandi problema kbira għax inkun irrid ngħid xi ħaġa u jeħilli ilsieni. Meta jkolli, meta nkun ikolli ħafna emozzjonijiet li rrid ngħid jeħilli kollox hawn u fil-fatt inħoss Hekk, qisu, qisu xi ħadd qed, qed jifgani meta nkun irrid ngħid ħafna affarijiet. Allura ħafna drabi nispiċċa npoġġi bil-qiegħda għall-kwiet u l-mod ta' kif jiena qisni nimmedita u niżvoga hija li nikteb, li, il-mużika, li nikteb, li jew nisma' diski li jesprimu x'qed inħoss jew li noqgħod bil-qiegħda fuq il-pjanu U noqgħod indoqq u noqgħod nivvinta u ngħid kemm dejjaqni dak u kemm u dik u x'nagħmel, fimt? U nesprimiha u niktibha u nħalli hemm, jiġifieri ma tkunx xi ħaġa li da. Però meta ltqajt ma' din il-koppja, kellna għax xtaqt sempliċement għandhom fit-tieġ u kif kienu kif telqu wara li ftehemna u kollox u li ħa nieħu ħsieb il-ġurnata speċjali tagħhom, tant l-istorja tagħhom laqtitni hekk tipo U titqies ħaġa oħra. Jien ma noqgħodx kull koppja li niltaqa' magħha nsaqsihom, kif iltqajtu? Mhux hekk.
Jiġifieri da verament konna qegħdin bilqiegħda u u ġiet u għedtilhom għedtilhom kif iltqajtu? U jekk ngħidulek kif iltqajna tikteb ktieb.
U Hekk irrid mela għidli. Eżatt, eżatt.
Għedtilhom x'jiġifieri? U bdew jgħiduli aħna ltqajna programm tad-droga u hekk. u qaluli ħafna dettalji oħrajn u jgħiduli nitkell u narahom jinħabbu u narahom kemm din il-traċedja li ġrat fil-ħajja tagħhom hija l-iktar ħaġa li żżommhom magħqudin. Allura telqu, poġġejt bil-qiegħda fuq il-pjan u kont kommoss. Sejjer barbecue, anzi għand il-ħbieb u ma stax naqla' din l-istorja minn ġo rasi. Ndur lura mar-roundabout, niftakar eżatt ir-roundabout ta' Ħ'Attard kif taqbeż ta' Għali. Niżel mir-Rabat, hemm taqali u mbagħad hemm roundabout biex tmur lejn Ħ'Attard. Dort lura biex nerġa' nitla' d-dar. Intfajt fuq il-pjanu, f'nofs siegħa ktibt bla tarf. Qas qatt ma ktibt diska f'inqas minn f'dak il-ħin qasir. Isma', Bla tarf kont qed temmen bija li ħa tkun kanzunetta tajba, kont żgur, u ħa ngħidlek għalfejn. Le. Le, ħa ngħidlek għalfejn. Le, le, bil-kontra.
Għaliex meta kellu jsir il-festival kienu nbidlu d-dati, hux hekk? Iva. U jiena kelli koppja ħbieb tiegħi li inti kkantajtilhom fit-tiet. Ok.
U kont għadtilhom li għandek kanzunetta li se tkun fil-festival, hija kanzunetta tajba ħafna, u għadtilhom tuni ċans ħa toħroġ għax Lanqas insem magħhilkom ma nista'. Eżatt. U din tajba biex tiftħu s-sfinbija. Qatt, il-kliem eżatt ikun nemmen illi. U hija użajt nemmen. Jiġifieri għax. Imma għax meta bniedem, le, nemmen. Emmint li kienet se tkun b'saħħitha. Jiena, jiena għax sadattant li kien ġara. U mbagħad inqaleb kollu. Xorta kantajtilhom fit-tiet. Eżatt, imma jiena dik, dik ktibtha, mela jiena ktibtha f'Awwissu tat-2021. U sadattant ktieb tad-dar mhux ġo studio, ġifieri ktieb tad-dar, recorder li tfajta fuq il-kompjuter, ħarbixt erba' noti bil-pjanu u daqshekk. U ovvjament jien għandi t-tim tiegħi li nafdhom, jiġifieri familja, ġiex mużiċisti tal-band, it-zija li ma tifhimx fil-mużika imma jekk tolqot lilha naf li ħa tolqot Il-maġġoranza. Il-maġġoranza ta' nies. U jekk ma togħġobhiex ħa tgħid li ma togħġobhiex. Jiġifieri ikollok da, u tibda issemm magħha nara, u tibda meta bniedem tinduna mir-reaction ta' bniedem illi jgħidlek, Eeh, sabiħa, sabiħa. Mela mhux vera, m'għoġbitux. Erġa' doqqieli. Mela xi ħaġa laqtet nerv. L-allu, jew jibgħatulek eżempju erbat' ieħor, taf li għadni qed inkantaha dik id-diska, li semmajtni kif weħlitli ġo moħħi, mela catchy. Allura jkunu dawn il-components li ngħid isma' you know like inħoss li hemm xi ħaġa u iktar ma beda jgħaddi ż-żmien ovvjament imbagħad peress li mxiet id-data kelli kkoppji li kelli tiġijiet ibbukkjati bejn Marzu u April li Ovvjament huma bdew jgħiduli isma' kantanna fit-tieġ u jiena kont semmajt ftit nies minnhom li ngħid isma' x'taħseb di U ġennint lil kulħadd. Allura din id-diska min iżżewweġ bejn Marzu u April kellhom ineħħuha għax kien hemm kien hemm kienu ġa qalu aħ doqqilna di bħala first dance. U hemmhekk ukoll. U suppost kellu jkun ikun għadda l-festival, qed tifhimni? U hemmhekk ukoll rajt is-saħħa li xi ħadd li għadha pereżpeċju ma ħarġitx u qed jgħidlek din irrid. Eżatt, eżatt.
Allura mbagħad awtomatikament. It-tliet hija hija ġurnata li xi ħaġa kbira, ġifieri li jiena ħa nagħżel kanzunetta li smajt ftit minnha u tiġa laqtitni, mela l-kanzunetta ħa tkun tajba. Eżatt, eżatt.
Però, ġifieri, sew qed tgħid. U jiena dawn ikunu affarijiet li kważi kważi jiena niġi ngħid lanqas nemmen illi ktibtha jien din id-diska. Onestament qed ngħidlek għax ġraw ħafna affarijiet f'daw is-sentejn, kemm ilu li għadda l-festival, li bdajt mela da tinsiex ikun hemm is-semi final il-Ħamis, il-Ġimgħa jkun il-lejl tal-klassiċi u s-Sibt il-finali. Il-Ħamis kantajt, għadhom lanqas biss qalu jekk għaddejniex għall-finali. Ġifieri just instemgħa d-darba. Kien hemm koppji Friday, Friday, il-ġurnata li aħna qed inkantaw il-klassiċi. Għadhom laqqas qalu, ġi mhux erbaħ rebħet id-diska jew hekk, jew erġajt kantajtha fil-finali. Darba. Nara videos fuq Instagram, bidlu d-disk il-first dance tagħhom biex jagħmlu bla tarf. l-għada. Għidt, L-Alla. Mela dika kien mument kbir għalija. Kien mument kbir ta' sodisfazzjoni ġifieri. Li tibgħatlek omm ta' tifel li huwa autistic. Qabbadtni l-bajt. Li l-ispeech ibati u tgħidlek Kurt jaf jgħidha u jkantha mill-bidu sal-aħħar. Thank you għax bis-saħħa ta' Bla Tarf L-leħen it-tifel tiegħi naf kif inhu. Nisma' dal-voice note u nibki għax ngħid din xi ħaġa li jiena ktibt mument ta' ispirazzjoni u din l-omm qed tifraħ għax it-tifel tagħha bis-saħħa ta' din id-diska qed jitkellem. Kopji, u din m'iniex qed nesaġeraha Joseph, imma koppji li kienu qegħdin jisseparaw u din id-diska qanqlitilhom fihom din is-sens ta' u le ejja ejja naraw nistgħux insolvu you know għax għax il-kliem qanqlilhom forsi xi memorji fil-bidu tar-relazzjoni tagħhom jew hekk li U m'iniex qed ngħidha b'xi dana, imma jiena nemmozzjona ruħi u nħossni verament emmozzjonat u mċekken meta nisma' xi ħadd jgħidli dawn l-affarijiet li, bla tarf, għamlel dal-tip ta' impatt. Imbagħad l-isbaħ tara barranin, m'ilux tellajt fuq l-Instagram tiegħi, waħda tfajla li llum iżżewġet Serbjana, ma tifhimx bil-Malti u għandha tattoo bla tarf. U waqt li mort inkantaħħilhom fit-tieġ, hi bisser u qed tkantaħħa the whole thing. Fi żmien. Isma', wasalna biex nagħlqu. Meta twelidt? Fil-ħamsa ta' Mejju tal-eighty nine. Ta, għax dik hija kompetizzjoni, issa mbagħad nerġa' nfakkar anke lil dawk li qegħdin isegwuna. Fl-aħħar nett, bla tarf, qiegħda xi mkien hemm fuq? Jiġifieri bdejt tiela' u tlajt. Ma nafx, meta tintafa' għax naf li tħobb il-mużika allura tikteb mużika, xorta bqajt tikteb wara bla tarf. Ma tibdilx tgħid isma', naħseb bla tarf qiegħda wisq fl-għoli biex nilħaq xi ħaġa oħra. Ngħidha,
nemmen li hija diffiċli biex ikolli song oħra li tagħmel inħoss li għamilet bla tarf. Però nemmen ukoll li hija opportunità biex nagħti challenge lili nnifsi u lit-tim tiegħi biex niktbu xi ħaġa aħjar. Għax nimmaġina f'dawn l-għaxar snin li għaddew bejn This is the night għal Bla Tarf, dawk l-għaxar snin meta tmur tkanta, l-MCAD, bilfors Isma' milli This Is The Night għamel. Eżatt, eżatt. Illum naħseb This Is The Night laqqas għadha tinst. Le, le, mhux il-każ. Xorta jsemmuhielek, imma naħseb l-ewwel diska li jgħidulek isma' bla tarf. Yes, yes, le, jiena jsaqsuni like jekk ma nagħmilx bla tarf, eh, bla tarf bussa d-doqqa. Ġifieri, ma jkollix dak ir-reaction għal This Is The Night. Imma ikunu qegħdin jistennewha wkoll għax il-mument li ndoqqha ikollok in-nies jibdew jaqbżu, jogħlew magħha u jkantaw. Jiġifieri forsi mhix l-iktar diska tal-Eurovision li qatt tellajna bl-iktar popolari, imma meta imma hemm sens ta' ta' happiness marbut magħha This is the night. U kif qed tgħid inti, between This is the night u Bla Tarf ħriġt diska kważi kull sena li in the meantime ma jkunux għamlu l-ħoss li għamlu This is the night u Bla Tarf għax ovvjament ukoll This is the night u Bla Tarf kienu marbutin ma' festival nazzjonali.

Naf nimita, eħe, jiena li jiġrili jew nisma' xi ħaġa u dak il-ħin nimita, per eżempju, però naf nimita l-iktar waħda tiġini faċli hija ta' Mufasa tal-Lion King. Ejja, tlaqna.
Ehm,
Simba, tini xanza mhux. Ehm, Look at the stars. The great kings of the past looked down on us from those stars. So whenever you feel alone just remember that the great kings will always be there to guide you and so will I. Dak kien Kert Calleja tajjeb. Mhux ikun qed jisimgħu fuq Spotify u jgħidu dan x'kien fejn morna x'ingħalem. Kert, grazzi. Grazzi ħafna. Ħadt pjaċir ħafna.
Tant ieħor. Sirna nafuk naqra iktar. Hemm ħafna u nispera li ma nistennew xi għaxar snin oħra biex ittina kanzunetta li narawk tikkompeti bija. Sewwa, diski ġodda ħerġin dalwaqt ukoll. Għax qed tinsek kull għaxar snin narawk fil-festival. Ess, efhimni, tinsek għaxar snin oħra jkolli forti tu, as in. Tkun fl-aqwa tiegħek.
Jalla, jalla l-ġid. Mhux wara l-erbgħin tibda jgħidu. Hekk jgħidu. Wara l-kwaranta jaqbad jittanta jgħidu, imma jien nemmen illi Iżżomm ruħek kif kif dan hawn hekk. Jiġifieri, eħe. Jalla hu, jalla the best is yet to come hu. Aħna nkunu qegħdin nissapportjawk, serraħ moħħok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, mela nfakkar lilkom il-kompetizzjoni Għiduli meta ttwieled Kurt Calleja, 98127676981276 dak huwa n-numru tal-WhatsApp tistgħu wkoll tibagħtu SMS u anke jekk tkunu qegħdin issegwu minn fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita, ġifieri fil-kummenti tagħkom ukoll tistgħu tieħdu sehem fil-kompetizzjoni, tajjeb, forsi ma tafx tuża l-Facebook imma jien naf għandek it-tfal, it-tfal tat-tfal qegħdin ħdejk, għidilhom jiktbuli d-data. Tajjeb, għalli tidħol bit-trans li tirbaħ voucher ta' 50 ewro grazzi għal Mercanti Restaurant fis-Suq tal-Belt. Jiena nsellmilkom il-kumplament tal-jum tal-lejl għaliex tista' tarah u ssegwina eh, fi xħin trid buskuttin bħallum tmintijiem.